Croeso cynnes iawn i Lleisiau Lleol, sef podlediad prosiect Llwyddon Lleol. Ffion Emyr dwi, a mae'n bleser cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisiau lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth gan Raglen Arfor ac wedi ysbrydoli gan broject Llwyddo'n Lleol, da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Nghorllewin Cymru. Rŵan, yn ystod y gyfres, mi fyddan ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn bosib yn ein cymunedau cynhenid ni. o entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd eu stori i rannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw efo chi. Felly, steddwch yn ôl, gwrandewch a gadwch i ni ddarganfod be sydd yn bosib yma yn Arfor sef yn siroedd Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd a Môn.

prysur tu hwnt sydd wedi cychwyn efo busnesau gwahanol yn eich bywydau chi. Felly, Ffion, deuda wrthyn ni chdi bach o lle ti'n dod a deuda wrthyn ni am y bach sgyn ti. Ie, so fi di, uh, fi di dod yma heddiw o Landeilog yn Sir Gyfyrddin. Yeah. Um, mae dy fi merch fach, Mary Jane, yn 16 17 mis erbyn hyn a mae'n un brysur brysur ond joio pob eiliad, mae'n grêt, mae'n wych. Yym a'r busnes sy gyda fi wedyn 'ny yw Shed yr Ardd. Shed yr Ardd? Ie. Felly be' 'di'r busnes? Sud ddoth y busnes gen ti? So busnes flode yw 'i o reidrwydd yym Dechreuodd y busnes yn Nghovid yn 2020 yn creu torchau Nadolig a dal gwraidd y busnes yw creu torchau Nadolig ond ni wedi esblygu ychydig ar ers 'ny yym yn creu yn neud bouquets gwahanol, silamame, pasg a pethe fel 'ny so ni'n y bwriad yw yym darparu dyluniade blode yn defnyddio cynnyrch wedi tyfu o adre ar y ar y ffarm i creu dyluniade blode. Da. A dydi torch jyst ddim am 'Dolig. Mae torch i fyny ar ddrws ffrynt pawb drw drwy flwyddyn i gyd dydi? Oes, ers ddechrau. Mae torchau 'di mynd mor ffasiynol. Ie, do. Mae pobl yn cael torchau, ie, fel ti'n gweud, yn y hydre, yn y haf, yn y Pasg. Mae'n grêt. Mae pobl yn joio addurno. Fi'n credu bod hwnna ers Covid, achos pobl adre fwy a yn jyst yn cael cyfle i addurno drws ffrynt nhw, rili. Ie, da. Sy'n grêt i ni. Amazing.
Grêt, de. A Hannah, ti yn fam, wel, newydd sbon. Felly dy dath dy bach dda ni uh, am, yeah, am y bych bach sydd gen ti. Ie, yeah, so dwi ar y gyfnod mamolaeth um, di cael hogyn bach, so Sean Ellis yn ddeg wsos oed. Um, a dwi'n meddwl bod y cyfnod yma wedi bod yn, waw, whirlwind, dwi'n meddwl, yeah. am y gorau. Um, Mae'r peth gorau sydd wedi digwydd, a mae'n dweud fi sylweddoli bo' fi isio newid petha a wedyn dwi 'di sefydlu busnes amdani. So busnes yym ysgol natur fydd o ar gyfar y plant yym cyn ysgol. Ie. Yym i jyst i ysbrydoli n'w i fynd allan yn natur a jyst i t'od o ran iechyd y lles efyd bod allan yn yr awyr agored a mwynhau be' sgynnon ni ar 'yn stepan drws rili. Ie. Da. Brilliant.
Achos dros y blynyddoedd dwi me'wl bo' fi'n iawn i ddeud bo' chdi 'di gwisgo amryw o hetia'

dim o hynny 'lly a bob dim dwi'n fwynhau a dod efo at ei gilydd a roid o i swydd delfrydol rili sef y busnas amdani. Ond beth sydd mor arbennig am y ddwy ohona chi wrth gwrs ydi bod chi'n gweithio yn eich cymunedau lleol chi felly Ffion wyt ti rioed 'di symud o Arfor o gwbl? Na yy wel es i Prifysgol Aberystwyth sydd dal yn Arfor i ddweud y gwir ond dyna'r unig pryd fi 'di gadael y plwyf Llanfynydd yym ble fi'n byw mewn ffordd so fi'n ffodus mewn ffordd fi 'di gallu neud hyn Bwrdd y Gysi Fagu a Eni ar ffarm, um, ffarm Odro yng Nghapel Isac, sydd yeah. yn Plwyf Llyfynydd, a fi wedi cael partner, uh, partner fi hefyd yn Plwyf Llyfynydd, so sa, sa i wedi symud yn bell am pedwar milltir, fi wedi symud i gyd ar hyd y nos i. Yeah. Ond fi yn teimlo'n ffodus bod fi wedi gallu gwneud hynny, achos, um, yeah, fi'n credu na beth sy'n siwto fi, a na beth sydd wedi gwneud fi'n fi mewn ffordd. Ie, be' amdanach chdi Hannah? Dwi 'r un peth dwi'n hogan am filltir sgwâr rili dwi 'di symud o Caeathro i Bethel sy ddim yn bell. Faint yna ryw ryw bum milltir? Os yna. Ie yy ie dwi licio powb yn agos yym dwi'n berson reit gymunedol so dwi allan t'od yn helpu dwi licio bod o iaith Gymraeg hefyd yn lleol. Dwi 'di neud 'n addysg i gyd dwi me'wl yn yr ardal fi nesh i prifysgol Bangor yym Ie, ond dwi 'di cael profiadau, t'mod dwi 'di gadael dipyn o'n trafeilio dipyn pan o'n i'n fengach cos o'n i'n cystadlu jiwdo i Gymru a Prydain. Waw, gwych. So o'n i'n trafeilio dipyn ond bob tro o'n licio dod adra 'de. Ie, ie. A ma'n bwysig dydi, t'od, magu a t'od, cael plant a a rhoid y profiadau yna nôl iddyn nhw hefyd am wn i, ie? Ie, yn sicr. Fi'n credu fi'n teimlo fi'n teimlo mor ffodus bo' fi 'di gael y magwraeth sydd g- fi wedi gael. Yym fo' allan yng nghefen gwlad yym yn, fel ti'n gweud, yn iaith Gymraeg, a ges i gymaint o gyfleoedd yn, yn berson ifanc. Yeah. A, o, fi dal yn berson ifanc, felly, ond, ar hyd y blynydde. Ond fydden ni rili really moyn rhoi hwnna nôl i Mari yn ferch fe yeah. chi, so fi'n fi, n, teimlo'n ffodus fel ni mewn ffordd. Yeah. A mae'r ddwy ohona chi wedi derbyn cefnogaeth busnes gan llwyddo'n lleol. Felly, sut mae'r cymorth yna di'ch helpu chi'ch dwy dros y blynyddoedd dwytha ta? Um, Wel, um, do, ni wedi bod ffodus iawn i gael cymorth um, trwy llwyddo'n lleol. Yn gyntaf yn ariannol, mae hwnna wedi bod yn hwb gret i ni fel busnes yeah. bach. Chi'n gwybod, unrhyw fath o gefnogaeth yn gret. Ond hefyd, mae wedi rhoi cyfle i ni i, i gwrdd a cymdeithasu gyda grŵp o pobl o'r un feddylfryd. Mm. Mae felly um, rhedeg busnes bach, gallu fod yn, yn unig iawn. Felly mae derbyn cyfleoedd fel hyn yn bwysig iawn, jyst i fynd allan a'i siarad gyda pobl, yeah. a rhannu eich syniadau chi, a jyst, chi'n fawr, jyst cael tips a syniadau newydd mewn ffordd. Fi'n credu bod hwnna, hwnna yw'r beth fi'n mynd â fwyaf allan o, o, o llwyddo'n lleol. Fi'n credu bod hwnna'n, mae fi wedi wir mwynhau e. Ie, yeah. a be amdano chdi, Hannah? Um, dwi'n teimlo hefyd, um, dwi'n rhaid yr hwb i fi i fynd amdani. Dim y pun. Excuse the pun. Yeah. Ond um, O'n i angen dwi meddwl y cyfle 'ma i roid yr hwb 'na i fi fynd a cychwyn. Dwi 'di bod yn meddwl amdano fo ers blynyddodd t'od ond rŵan reit dwi yn mynd i neud o ddigwydd. A dwi me'wl bod yr yr amseriad gora' hefyd bod o 'di digwydd... Ie. ...yr adeg yma. Ti'n iawn achos fi'n credu ma' bywyd withe ma' bywyd mor mor fishi yn enwedig pan ma' plant a ti feddwl o ie ma'n syniad on' 'nai fe 'to 'nai fe 'to 'nai fe 'to. a ti jyst yn rhoi fe off rhoi fe off a ma'... Rhwbeth fel hyn ddo' ma' fe yn rhoi'r hwb i ti. Yndi. A meddwl mae'n rhoi bach o target i ti on' ma' rhai' fi neu' rwbeth. Ie ond er bod o roid y hwb i chi t'od sut dych chi'n gallu balansio'r ddau beth? Dwi me'wl ti'n creu amser os ti efo angerdd i neud rwbeth dwi me'wl ti'n ffeindio'r amser i neud o. Ie. Yym yn amlwg t'mod ma' Siôn yn mynd i ddod gynta yym a teulu yn reit bwysig ond ma'r ffor y bywyd ti gallu roid iddyn n'w oherwydd bo' chdi neud be' ti neud ti'n mynd i ffindio'r amser a dwi me'wl dwi reit ffodus ma' Siôn yn hogyn da hefyd sy'n help so dwi'n ca'l amser i neud so dwi jyst yn rhoid specific amser mewn wythnos ar gyfar datblygu'r busnas. Ie ie. A dwi'n sticio iddo fo 'lly. Os dim ond y calendr, dim yn digwydd. Ie. A mae'n siŵr na dyna ydy'r cyngor sa'ch di'n ei reid, Brian? Ie, yeah, yn sicr, yn cytuno. A hefyd, um, achos bod fi wedi bod yn gonffodus i chi aros yn ymwylltio'r sgwari, mae gyda fi teulu fi mm. a teulu yn partner i, le mae'r cefnogaeth fyna i helpu gyda Mari pan bod yna gefnodau bysi yn y fusnes neu ni fi rili moerau pen lawr a neud rhywbeth. Yeah. So fi'n ffodus bod fi'n gallu gofyn i nhw gwarchod Mari'n cwpl o oriau, dwi e ddim yn ormod o drafferth a dwi e ddim yn rhy bech, so mae hwnna'n, fi'n credu, Mae'n cymryd army o bobl i i godi merch fach a mae ond yn 17 mis a fi'n ffodus iawn bod 'da fi gymaint o help rownd fi. Allwn i ddim neud e ben yn hunan. Ie. Ond yy ie fi'n credu ni jyst yn pobol boncyrs sy'n moyn neud y ddou busnes a magu plant ar un pryd on'd yfe? Ond rhyngrwyd yn gallu bod yn brysur 'de? Ie. Ie. Yym 'c'os dwi teimlo swn i'n gallu bod reit unig. T'mo' ma' bod ar gyfan mamolaeth 'di pobol 'im yn sylweddoli t'mod ma'n newid byd o'n hollol. Ie. T'mo' ma' gen ti rywun yn dibynnol arna chdi drwy'r adeg a ma'n gallu bod yn unig adra so dwi me'wl ma' cadw'n brysur neud stwff yn cadw fi'n feddyliol iach hefyd dwi meddwl. Ie a m- yy t'od y cychwyn busnas ma' hwnna'n ei hun yn her enfawr felly be' ydi rhei o'r rhwystredigaetha' 'dych chi 'di ga'l yy dros y siwrne yn enwedig i chdi Ffion achos nes di gychwyn dy fusnas di adag covid. Do, adeg covid, a falle debyg i ti, y reswm nes i ddechrau fe, fi'n person sydd yng nghad- lico cadw'n fishy, fi wedi bod yn ffermwr ifanc, fi wedi cymryd pob un cyfle dros y flynydde, o'n i'n paco glan, o'n i'n neud bach o bopeth yn yeah. adre. Felly pan nath covid, oedd e'n real sioc i fi fod adre. A er o'n i'n o'n i dal yn byw adre prynu, o'n tw'r rieni fi a braw fi'n byw adre, ch'mod, o'dd diwrnodau'n hir fi adre trwy'r amser. Yeah. O'n i ddim yn gyfarwydd o fe. So, es i ati jyst i potio yn y neud rhywbeth wedyn ni yn y shed yn yr ardd. A yym ie, so fel 'a ddechreues i. I'n busnes ni yr he- yr her fwya' yw'r tywydd. Yym you know yym mae'n job ga'l planhigion a blodau i tyfu trwy'r flwyddyn. Ie. A dyna yw prif nod yr cymorth ariannol ni'n ga'l trwy Llwyddo'n Lleol yw gobitho gallu buddsoddi yn rhyw fath o siediau a polytunnels i gallu um, tyfu blodau trwy flwyddyn. So hwnna'r her fwyaf i ni mm. yw'r tywydd. Ie, yeah, ie. Yeah.
A tyd, ar fi'n cychwyn, neu newydd gychwyn dy fusnes di, wyt ti Anna. Lle, tyd, os na rei pethau sydd wedi bod yn chdi bach o sialens i chdi ar y daith, ti'n meddwl? Do, dwi'n berson sy'n licio pethau di digwydd ddoe. Ie.
Na, come on, man. so, i, i slofi lawr a meddwl, tyd, a neud cynllun busnes go iawn gy trylwyr a bod o bo' fi'n barod i fynd allan yna yn gyflawn a dim rhuthro dwi meddwl yym ma' hynna'n her 'c'os dwi licio pethe gneud a gweld n'w a ma' nw'n gor'o' digwydd ŵan. So ma' hynna 'di bod yn her yym a hefyd t'mo' ma'n reit daunting dydi y thought o fatha oh my God ella fyddai'n mynd yn ôl i gwaith t'o' llawn amser a ma' dwi isio neud y busnas 'ma weithio ond wedyn ti'n meddwl waw lle ma'r pres ariannol mynd i ddod so yn amlwg bo' llwyddo'n lleol 'di cefnogi i fi allu treialu gobeithio yn y flwyddyn newydd sesiyna cychwynnol so ma' rhan o'r yym yr yym ymchwil fyddai'n neud yym yn gychwynnol i weld os os o's angen y busnas 'lly. Ie ie. Fi'n credu ma' Cymr- ni Cymry Cymra'g withe yn ni'n itha negyddol ar ni'n hunan. Hmm. A ni ddim yn credu ni'n hunan. Ond wir i chi ma' yn yn ardal Arfor ma' mae cefnogaeth o fewn y gymuned, mae pobl yn cefnogi chi, a moyn gweld busnesau bach yn, yn ffynio a, a yn llwyddo. So fi'n credu, sy'n ni'n mynd nôl pedair mlynedd, byddwn ni fel creda fwy yn dy hunan yeah. a gael y, y hyder yna, jyst mynd amdani, achos mm. mae pobl yn dy gefnogi di. Um, ers ni ddechrau, ni'n gallu ofyn nawr, ni'n weithdau um, torcha, ni'n gweithdau mewn clybiau haf dy'r plant a pethau. Mm. A fi'n credu bod y ffaith bod ni'n lleol a, um, a'n siarad Cymraeg, ch'mo' ma' pobol yn fwy parod i gofyn i ni a mwy bodlon gofyn i ni a moyn roi cyfleoedd i ni. A fi'n credu cyn dechre busnes bach o'n i ddim yn ymwybodol o hynna a n- tan bo' ti ynddo fe ti fel o waw ma' t'mo' ma' g- cymuned lyfli ni'n by- ni mor ffodus yn ble ni'n byw. A t'od pa rôl ma'r iaith yn ca'l yn hynny gyd 'ta? T'od yr holl gefnogaeth ma' rywun yn ei ga'l t'od sud ma'r iaith iaith Gymraeg yn dod i mewn i hynny gyd ti'n teimlo? Dwi teimlo bod o'n jys rhan o be' 'dan ni'n neud beth bynnag t'od fel i fi Dydi o ddim fod yn wbath ychwanegol. T'mo' ma' rhan o fusnas ni eniwe bo' ni ddwyieithog mae'n wbath ddylswn i ymfalchïo yn a gneud y gora' ono fo. Yym dwi me'wl bo' chdi'n ca'l fwy o gefnogaeth lleol t'wod mewn i'r ysgolion enedig i fi ŵan os dwi isio myn' mewn i ysgolion ma' 'na polisie mewn lle lle ti gor'o' bod yn ddwyieithog so ma' genno fi flaenoriaeth rili os dwi'n gallu neu' bob dim allan o ddwyieithog yn gychwynnol ma'n torri'r barrier 'na'n syth t'od? Ma' mam fi o Llanfair-ym-Muallt yy neu ardal 'ma ma'r theulu hi o ardal 'na a o'dd 'i ddim yn gallu'r Cymra'g tan bo' fi'n ga'l 'i eni. O oce. Nath 'i dysgu'r Cymra'g gyda fi mewn ffordd wrth bo' fi'n ga'l 'i ddeu- a mae'n rugl yn y Gymra'g nawr a fydde pobol ddim yn credu bod 'i'n ail iaith yy Cym- Cymra'g. Ie. Ond fel ma' pobol fel 'a ch'mod mae, byddech, mae pobl fel sy'n angen, fel fi'n fi edrych lan ar mam am, am bod wedi gwneud yna, a fi'n credu mm. nawr bod hi gyda fi yn helpu fi yn y busnes, mae'n jyst yn meddwl cymaint fwy. Yeah. Byddech chi'n bethau meddwl bod rhywun ail iaith yn fam i fi, achos fi'n ffili siarad eich Saesneg. Mae'n partner i yn Saesneg oh, yeah, ynddi. So mae o wedi dysgu Cymraeg ac yn amlwg. Briliant. Mae'n siarad Cymraeg efo'r plant. So. Ie, yeah, ie. Yeah.
Ond tyd, mae yna fanteision unigryw iawn i fagu teulu a phlant yn Gymraeg hefyd does? So dwi'm yn siŵr bod hynny'n elfen pwysicach i chi'ch dwy rwan a chitha'n fama newydd hefyd. Odi, fi wir yn meddwl bod gallu'r ddwy iaith yn ddwyieithog yn dyblu cyfleoedd nhw. Yeah. Um, I feddwl i fi, ers fi gadael prifysgol, pob swydd fi wedi gael, o menter iaith i'r ffermwyr ifanc, i'r cyngor, i uh, menter y busnes, mae pob un yn fi'n goffa siarad Cymraeg i gweithio'n pob un swydd. Yeah. So fydden ni mewn ffordd ddim le i fi heddi heb iaith Cymraeg. Yeah, yeah. So, chywod, os na fydden ni'n gallu'r Gymraeg, sa'n siŵr pwy fath o swyddi bydden ni wedi gael, a felly bydden ni wedi goffa symud o, o arfor, mm. o ardal, ardal Sir Garda. So fydden ni moyn neud yn siŵr bod Mari'n gael yr un cyfleon a gallu'r Gymraeg, bod hi'n gallu dewis pa trywydd mae hi eisiau mynd. Ie, yeah, ie. Yeah. Ie, yeah, dwi'n cytuno. Ie. Yeah. A fi na.
Da ni'n gytûn. Ond ta pa gyfleoedd uh, dych chi'n meddwl mae byw yma yn cynnig i blant a phobl ifanc rwan, ella i gymharu pam oedden ni'n fengach, achos dwi'n meddwl bod y dair yn reit tua yr un un oed. Lle, dych chi'n gweld gwahaniaeth o gwbl? Mae yna gymaint o gyfleoedd dwi'n teimlo, trwy'r yn ardal lle dyn ni rhwng yr urdd, mae gen ti ffermwyr ifanc, mae gen ti um, clybiau ieuenctid, mm. so maen nhw wedi ail ffynnu'n fatha pop-ups do. Yeah. dwi'n teimlo fatha mae yna gymaint o gyfleoedd a ella dyn nhw'n cymryd mantais o'n nhw. Ella bod yna ormod bod nhw'n methu dewis, yeah, so, yeah. weithiau. Ond dos am esgus bod yna ddim cyfleoedd da, cos mae'n amlwg mae yna. Mm. A ti'n gweld o'r holl fusnesau bach yma, mae'n briliant. Mm. Tod fatha cymuned o fusnesau yn cychwyn a Yndi nes fi neshi ddod yn rhan o yr llwyddant lleol dwi me'wl nesh i t'od yr y rhwydwaith menywod Cymru ar Facebook 'de. Ie. Waw ma' jyst gweld yr pobol sydd ar hwnna yn wych t'o' ma'n ysbrydoli chdi 'fyd fatha waw oce ma' 'na jians. Ie. Ond t'od i chi'ch dwy fel mama newydd o's 'na unrhyw gyfleustera neu gwasanaetha neu fentra lleol sy 'di bod yn arbennig o werthfawr i chi fel teulu ti me'wl? Pan o'n i ar gyfer mamolaeth, fi credu nes ti grybwyll yno fe yn gynharach, mae hi bod yn gyfnod mor unig, enwedig pan mae'r babi'n ifanc ifanc, a chi'n gwybod, cysgu a bwydo maen nhw'n neud trwy'r dydd. Mm. So nes i fynd i lot o uh, pethau fel y Cymraeg i blant, y mwynhad ar aned yr llywodraeth a um, dosbarthiadau am ddim o dde tylino babi a yoga. A chi'n gwybod, yeah, yeah. o reidrwydd, o'n i ddim yn mynd na achos y yoga, o'n i'n mynd na achos oedd e'n gyfle i gwrdd â mamau arall yn yr yeah. ardal sy'n gallu'r Gymraeg, a y cylchoedd tu a fi, Um, mae menter iaith, menter dynefwr yn achos fi, neu lot o um, gweithgareddau a pethau um, achlysuro wahanol y flwyddyn. So mae um, pethau fel yna wedi helpu fi lot trwy cyfnod mamolaeth fi. Yeah. Dos am fatha llawlyfr pan ti'n ar gyfnod mamolaeth a beth ti'n fod i wneud a ti'n yeah, gweithio, ti'n gorau ffeindio dy ffordd dy hun a dwi'n teimlo, mae'n mynd i'r grwpiau a siarad efo mama eraill wedi mm. bod yn help um, i'r pwynt nesh i sylweddoli bo' 'na ddim cylch tu a fi na'r ardal lleol yn bethol lle dwi'n byw so dwi mynd i gychwyn yn ar ôl 'Dolig i neu' siŵr bod o'n cario mlaen 'c'os dwi me'wl bod o'n hollol bwysig bod o ar ga'l i bowb yn yr ardal 'lly. Ia ia. Yy ma' gen i gymaint o barch tuag at y ddwy ohona chi yy ch'od yn fama newydd a yn cychwyn ac yn rhedag busnas. O's 'na unryw gyngor 'sach chi'n ei roid? Dowch i nabod y gymuned leol ia? Ella meddwl lle tisio mynd a sud fath o os ti'n meddwl dechra busnas sud fath o fusnas fydd o yym Ond gosh ma' 'na ddigon o gefnogaeth yna cysyllta efo llwyddon lleol a... Hmm. ...cer amdani swn i ddeud. Ie ie. Be' amdanach chdi... Ie fydden i peidiwch bo' o- byth bo' ofan marchnata 'ych hunan ma' 'na fel ti gweud ma' gefnogaeth 'na a os chi yn symud i ardal newydd ch'od ewch tu fas y drws a ewch i chwilio be' sy mlan yn y gymuned achos bydd wastod croeso i chi yna. Ch'od bydde fe'n yym ma'n digon rhwydd i ca'l eich hunan yn y yn y tŷ a ddim ddim myn' allan a cymdeithasu ond ch'mod... Ie. ...ewch allan a ie mwynhewch yr ardal.

Gobeithio bod y sgwrs heddiw yma wedi dangos pa mor llawn potensial ydy ardal Arfor, nid yn unig fel lle gwych i deuluoedd, ond hefyd fel lle i wireddu breuddwydion busnes. Os da chi wedi mwynhau'r benod yma, cofiwch danysgrifio, rhannu'r podlediad a deud wrth eich ffrindiau chi. Diolch eto am wrando a chofiwch, mae cyfleoedd cyffroes yn agosach